Haýat suwy. Ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa bolan önümiň haryt nyşany Altyn jyga nyşany bilen sylaglanan ýeke-täk suw. Haýat suwy bize gelmezden öňürti nähili önümçilik ýagdaýlaryny başdan geçirýär? Suwdan boşan gaplar Haýat hususy kärhanasynyň ammaryna ine şu ýagdaýda getirilýär. Soňra bolsa gaplar ýörite tekjelere ýerleşdirilýär. Soňra bolsa gaplar ýörite ýuwujy enjama iberilýär. Esasy bellemeli zat, bu ýerde ähli işler awtomatlaşdyrylan usulda ýörite enjamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýuwujy enjama girmezden öňürti ähli işgärler ýörite dezinfeksiýadan geçmeli. Ynha, enjama girmezden öňürti ýörite şuň ýaly dezinfeksiýadan geçmeli. Daşy arassalanan gaplar soňra şu enjama getirilýär, bu enjamda bolsa bu gaplaryň içi göwnejaý arassalanýar. Şu enjamyň içinde şol gaplar jemi ýigrimi sekiz sapar ýuwulýar. Ine bu bolsa arassalanan gaplaryň soňky gözegçilik nokady. Ýörite işgärler durup, arassalanan gaplary gözden geçirýärler, ondan soňra guýujy enjama ýollaýarlar. Mazaly arassalanan gaplar soňky gözegçilik nokadyndan geçirilenden soňra, ýörite suw guýujy enjama ýollanýar. Görşüňiz ýaly, suw guýujy enjamyň jürnügi, gaplara degmeýär. Bu bolsa Haýýat hususy kärhanasynyň alyp barýan arassaçylyk kadasynyň aýratynlygy bolup durýar. Ine, bu enjamda bolsa arassa suw guýlan gaplar gapaklanýar. Ine bu ýerde bolsa gapaklanan gaplara Haýýat hususy kärhanasynyň ýörite etiketkasy berkidilýär. Bu enjam bolsa şol etiketkany berkidýär. Ine bu ýer bolsa arassa, taýýar, süýji suwly gaplaryň soňky gözegçilik nokady. Şu tüssäni görýäňizmi? Nämedir öýdýäňiz? Bu ýerde taýýar önümiň öndürilen senesi lazer usulynda ýazylýar.

Ine bu bolsa önümçiligiň iň soňky nokady. Taýýar önümler ýörite tekjelerde goýulýar, ondan soňra müşderilere ugradylýar. Görşüňiz ýaly, bu ýerde ähli zat awtomatlaşdyrylan enjamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Müşderilere ugradylýan haýýar suwy polikarbonat materialyndan öndürilen gaplara gaplanýar. Bu material häzirki döwürde dünýäň ösen döwletlerinde ulanylýar. Polikarbonatdan öndürilen gaplara gaplanan suw özüniň düzümini hilini üýtgetmeýär. Suwuň düzümindäki peýdaly maddalar esli wagt saklanyp galýar. Şeýlelik bilenem suwuň ýaramlylyk möhleti ençeme aýa dowam edýär. Edil häzir Haýat hususy kärhanasynda özboluşly aksiýanyň dowam edýändiginem size ýatladasym gelýär. Meselem, bir kärhananyň suwundan beýleki kärhananyň suwuna geçjek bolsaň, o kärhana beýleki kärhananyň gabyny almaýar. Ýöne edil häzir Haýat hususy kärhanasy islendik kärhanaň gabyny yzyna alýar. Şeýlelik bilen, ýokary hilli hem-de ekologiýa taýdan arassa haryt nyşany bolan Altyn jyga nyşanyna eýe bolan Haýat hususy kärhanasynyň Iň kämil polikarbonat materialyndan öndürilen gaplarda ajaýyp suwundan içip, jana lezzet tapyň!